Ym musnes i ydy gwerthu dillad ail-law, safonol, am brisiau rhesymol. Nes i sefydlu'r er busnes y geith dillad ym mis Mawrth mi y flwyddyn yma. Wel be sy'n arbennig am y busnes dwi'n meddwl fwya ydy fel ma'r economi rwan, fod ailgylchu dillad yn bwysig ac mae gen lawer iawn o gwsmeriaid i ddillad yn y wodrob byth yn wisgo, dim maen nhw'n gallu dod â nhw yma a cael ceiniog neu ddwy amdanyn nhw. O, mae o'n brofiad, fedra i'm deutha chi, mae'n brofiad anhygoel. Um, mae'r gefnogaeth dwi'n gael yn wych a mae'r bobl Yn nghefnogi fi yn ffantastig. Ffantastig. Wel 'di hyn ddim wedi dod dros nos, mae hyn ar 'y meddwl i ers blynyddoedd lawer. Nesh i golli ngŵr ac yym dwi fod i ymddeol dwi ddim yn barod i ymddeol so dwi 'di neud lot o waith cartre efo hyn ac yym nesh i feddwl reit dwi'm yn mynd i Ista lawr. Dw i'n mynd i gario mlaen ac gan bo' fi 'di meddwl amdano ers yr holl flynyddoedd, o' gynnai dipyn o ddillad adre wedi casglu gan bod o'n 'y meddwl i. Nesh i neud 'yn ngwaith cartre, dod i Gaernarfon, holi o gwmpas ac es i i'r galeri ac gennyn n'w dwi 'di rhentu fan hyn a dydan nillad yma ca'l rhoi rêls a dipyn o mirrors a beth ws't ti, beth bynnag, desg bach. A dwi'm 'di prynu llawer jyst trwy help annog hefyd. Yym ma'n yn ariannol, ma' 'di bod yn lot o help i fi gychwyn y busnes 'lly. Wel gan bod hysbysebu mewn papurau newydd a pethe mor ddrud dw- dwi ddim wedi neud o trwy hysbysebu trwy bapur ddeud y gwir dwi 'di neud dipyn o flyers, cardia bach busnes, yym ar lafar pobol 'di bod yn ffantastig fel wedi deud ma' gynnai gwsmeriaid yn dod o Iwerddon yym gyda bobol o Gaerdydd bore 'ma 'di bod i mewn ma' nw'n wrth gwrs yn deud yng Nghaerdydd bobol lleol yn ffantastig n'w dwi ddeud y gwir yn edrych ar 'u ôl gan bod n'w mor mor wych. Hebddyn n'w faswn i'm yma. Yym, gen belled y fedra i gadw'r safon i fyny. Yym, mi wneith y bwys- busnes lwyddo. Hwnnw ydy'r peth pwysica, ydy cadw'r safon, y dillad i fyny. Sa fedra i, um, beth sgan i mewn meddwl, falle na i fynd allan i chwilio am rhyw label da. Ond hyd yn un, dwi'n yn gorfod, dwi'n cael hen ddigon o stwff da i mewn. Ynddo. Lwcus iawn. Nesh i sefydlu'r busnas yym o- o- chydig bach o fisodd yn ôl a mae 'di bod yn 'chydig bach yn ara yn cychwyn ond mae'n cychwyn cyflymu ŵan efo mwy o waith. Be' dw i'n gneud gwahanol swn i'n me'wl i bobol eryll ydi dw i'n gneud swn i'n ffilmio dramâu hefyd a rhaglenni comedi a radio i reid ar wir am gaws dot com dwi'n gneu' hynny ac neud yr ochor fwy i busnesa' lleol. Swn i'n me'wl bo' e'n farchnata 'yn hun fatha dwy gallu neud y gwaith yn ddwyieithog mae o'n handi bo' gallu siarad Cymraeg achos os dwi'n mynd i neud priodasa a jobsys gwahanol ma'n ma'n dda bo' gennyn ni'r ddau iaith i allu neud y gwaith. Yym ia ma'r internet ofnadwy o bwysig i ein busnas ni enwedig i wir a gaws dot com yy y channel yy Gymraeg dwi redag ar y ryngrwyd 'lly. Yy cynllun am y dyfodol agos ydi ca'l yym website yy busnas yy ffilmio corpus fideos i fyny a 'dyn ar ôl gneud hynny wedyn roid 'yn hun yn y papur newydd a gwel' lle mae'n mynd o fana.